litteralment plasticine imwaħla m'ommi. Ġifieri kull ħaġa li kienet tagħmel ommi nipprova nara kif kif ħa, eh, you know, tag along with her, ġifieri biex ġest inkun involuta kemm nista' ma' ommi għax ma tantx kont nara l-ommi. Sewa. Eh, kienet tkun ħafna xogħol u hekk għara meta stajt u meta seta' toħodni magħha. Kont nagħmel minn lisa biex, you know, nintefa' magħha plasticine. Sewa.
Eh, u meta kont intefa maħħa, xtib ta' affarijiet kontu tagħmlu ġviri. U le, ġifiri. Ġviri kont maħħa xogħol u hekk.
Eżatt, jekk kien eżempju tallem il-courses tal-modeling jew hekk dak iż-żmien maħħa nevalwa x'inhi tagħmel, nixtieq nkun bħala, eh, jekk kienet torganizza show u għandha rehearsals immur maħħa, nista' nitbassa sinqassam xi karti nagħmilha. Eh, kont nħobb nħossni involuta u tli għalija. Għax il-mami imprenditorjali ħafna uġek. Mhm. U issa hi kif taqbad tgħid, fi żmien li bdiet il-business tagħha Malta, Malta issa kienet tgħix barra. Dak iż-żmien Malta l-modelling ma tantx kien voga, issa hi fetħitu l-linja tal-modelling. X'negozju x'kien eżatt? Fashion, beauty, jiġifieri litteralment tgħallem in-nies id-dixxiplina tal-posture u l-modelling. U kienet toħloq dal-kompetizzjonijiet bħal Miss World.
Ekk qed torganizza Miss World u mbagħad il- Miss World Malta.
Eżatt, kellha liċenzja. Sewa, alright. Kellha liċenzja.
Ovvjament, eżatt kif kellha liċenzja u dal affarijiet, kellha lili u l-ħija. Allura, qed trabbina waħedha għax kienet single mother dak iż-żmien. E, ma kienx faċli għalija. So kellha business ġdid. Qed tibni business ġdid u spiċċajt ir-raġel telaq ħallik bit-tfal u għandek għażla jew tneħħi l-ħolma tiegħek li hija ovvjament li di irnexxilha ġib din il-liċenzja li tant kienet għal qalba u dal-affarijiet u ġiet vera b'żmien tajjeb għaliha għax it will make her money, it would be a good business ġifieri biex ikollha tfal tista' trabbihom. Right. Jew tarmi dik, jew tħoss bit-tfal. Hmm. And she chose. Ma tfal trid tkun breadwinner ukoll fl-istessin. Flima sens. Ħeċeġ u kol tamel il-flus. Eżatt. Biex tajiexom it-tfal. Eħe, imma l-lifestyle tagħha, inti mhm. meta tkun taħdem fl-events. Sewa. Il-ħinijiet mhumiex adattati eh, bħal 9 to 5, qed tifhem mhm. ġifieri di ridet bil-fors lajnuna ta' xaħat il-mami tagħha kienet mietet, eh, ġifieri spiċċat bin-nannu jgħina In-nannu telaq kollox minn idejh biex jgħin it-tifla trabbi t-tfal. U n-nannu x'kien jagħmel?
In-nannu kien jaħdem fil-military, qabel ma tantx naf ħafna fuq ix-xogħol tan-nannu, vera mistni nistħi. Imma li niftakar li nannu kien dejjem dejjem dejjem jgħin il-mami fejn jidħlu accounts u you know little things l-hemm u l-hawn u jrabbi lilna sakemm kien ħaj. Kien hu l-babysitter tagħkom, jiġifieri.
Hu kien jgħix magħna. Jiġifieri hu kien jgħix magħna, però titħax bih kelli ħafna babysitters. Jiġifieri ommi kienet Monday toħodna ndik il-ħabba tagħha għax dik kienu jinda fanda tfal u sempi joqogħdu magħna. Tuesday għandi kun niftakar every Tuesday sempi dik taħsil li xari. Sewa. Well, eċċetra, ġifieri kienet il-ħbib tagħha vera kienu jgħinuha. biex iżżomm. Daw kienu nies li kienu fil-modeling, hekk eh, kienet komunità tal-modeling ġifieri. Eżatt, eżatt. Ġifieri kienu vera they looked up to her ħafna għax ix kienet tagħmel kienet tagħmel ħafna li jom ukoll. Mhux hekk. Għax ma tiftaħ bibien li qatt ma fetħu qabel hu mhux hekk. Kienu jgħinu ġifieri kienu kun hemm eżempju nisa li jmudella u mami il-parents tagħhom jgħidulu ġib ħanżhom lok it-tfal jien. You know? So vera kellha appoġġ kbir mand kulħadd biex tibqa' dejja waqt li ovvjament di għandha żewġ tfal titrabihom. Kun bħal ommi, l-om il-ġurnata ommi tikpili biex nieħu over ġifieri x-xogħol tagħha, mhm. għax qabel vera kont nħu pjaċir nagħmlu kont pjaċir li tgħid li isma' llum għandi klassi tal-modeling u ħatallema inti. kont nħossni wow. Ommi temmen fija u actually nħansir bħal ommi, taf kif? Fast forwards, telaq li l-bas kollu ġi anka kont organizzajt show wahdi, kienet ħallit n-organizza show ġib l-sponsors wahdi mur meetings, ġiviri ħat ħafna minn ommi, ħat ħafna li nossa l dejjem għax gbirt u indipendenti U għamilt ħafna, fimt fi ħadd ieħor fej fej tal-età tiegħi għamilt ħafna f'dawk l-affarijiet. Ma xorta tissegwi l-passi tagħha fis-sens xorta mara imprenditorjali taħdem għal rasek. Eh, mhux fil-linja tagħha.
L-affarijiet mhux il-linja tagħha imma. Imma tħossha dik, fimt? Li mhux il-linja tagħha.
Tħossha ġi. Meta xi modeling tagħmel le eh, permezz tal-Instagram hemm mm. fi xadar element. Le, ta, le, ġieli nagħmel xi campaigns l-ammulaw ma' xi klient ġifieri jgħidu li isma'

Għax jiena qisni dejjem kont nikber u kulħadd jgħidli tifla ta' Sue, tifla ta' Sue, tifla ta' Sue. U dik għax modelling mhux biss saħħa t'ommha, mhux biss saħħa t'ommha. Anke meta eżempju ridt nimmudella jien u mbagħad għamilt fażi kont naqa' tomboy, insejt il-modelling kollu, ridt nimmudella u ma riditx tissapportjani, dak it-tip mort audition għax iffermat l-karta mhux ġiet miegħi. So vera mbagħad isa qasat qalba. Ma iridet hekk tidħol fil-modeling jew ma iridet. Mela, iridet nibqa' fil-linja tal-modeling. Kien irribellajta minn żmien u qtajt kollox u sir tomboy u ma. Xeta qed ngħidu hawn?
14, 13, 14. Ta' 15, 16, bdejt qed nara l-boys, qed ngħid eh, daw il-boys jekk inkun modella jien taf kif jiġrilek. Mm. U għattu hija u kun hemm dan il-programm Venere u għadd ħanidħol. You know, ħa nidħol. Ovvjament, ommi l-biża tagħha li hemm barra ħajkun hemm dik il-ħaġa ta' conflict of interest ġi ta' fin-nies kollha fi din ix-xena. Fimt, u ma tix ikun hemm dak il-ħafna paroli minn taħt. Jiena rrid xorta, iffermat li l-karta mort audition għaddejt. Ġifieri tagħtek xorta tagħtek permess biex tagħmilha. Imma no feedback whatsoever, no ġifieri encouragement, nothing. Tagħmilha rasek di.
Di fidejk waħdek għax trid int. You know? Sewa.
X'kien Venere? Kien programm programm tal-moda li inti taqbad in-nies jieħdu ritratti u they evaluate pereżempju kif marru dal-affarijiet isu America's Next Top Model. Ix. Sewa.
Għandu x'jaqsam ma tilbaħ xejn kbir. Imma anyway. Kif mort, mort tajjeb?
Mort tajjeb ħafna, fetħit li ħafna bibin, spiċċajt ġejti nominata Bosta drabi, jiġifieri, kont l-iżgħar waħda li rbaħt l-awards tal-photo model għal tliet snin wara xulxin. U mbagħad, jiġifieri, l-Termem Tawni Contribution Awards, so vera għalija. X'tawk? Contribution Awards, għax inkun irbaħtha wara ċertu, you know, ħafna nfila. Aha. U kienu qaluli, you know, you deserve it. U għalija, it was like accomplished, il-mummy tajta risposta. Em, She was obviously proud of me, imma again, Mhux bil-ħila tagħha, bil-ħila tiegħi. Imbagħad isni ddejjaqt kulħadd jgħid li tifla ta' suj għax tagħmel bħal omma bla bla bla. Hmm. U ġest mor ta' drama mbagħad. Ir-rela ara jien, ir-relazzjonijiet li kellha ommi. Hmm. Enuni nimmatura, enuni nkun iktar indipendenti, ommi ma tantx kienet laki fir-relazzjonijiet li kellha, ġifieri kellha raġel illi seraq għal flus u ħarab ma' mara. Missieri qabel dik telaq għax irid ikun DJ u Rest Nisra irid ikun missier. U mbagħad kellha raġel ieħor fej ma they, they grew apart wara ċertu snin, dar raġel unfortunately kellu familja, mhux unfortunately, fortunately kellu familja kbira U aħna we're experiencing that beautiful big family. Nhar ta' Ħadd niltaqgħu mal-kuġini għand in-nanna minn ħa tiegħu. Easter, Christmas, there's always something happening. Summer barbecues, l-għadira fis-sajf. Affarijiet li eh, from a childhood you'd want, fimt? fast forward wara disa snin. kellek meta bdejt esperienza għom dawk?
Ha, ma dal-partner ġi kont fi żmien il-grizma niftakar ċara, żgur żmien il-grizma, sa abtu jinnaf abtu 16, 17, le iktar, naqri iktar. Anyway, ma naqax ma. Kien jisu father, kellek. He was, he was one of the father.
Point of reference, oh, paternal point of reference. Eżat, għax kien jiex, ma nġi għamilna ammont ta' zmin. He was part of my childhood, meta tkun naħseb parti mit childhood għalija l-persona tkun edha prezenti, mhm. tkun father figure. Għax tkun iktar hemm edha mek f'dawk il-momenti You know, id-dar ħin kollu ma toħġ toħroġ ħin kollu ma sabek. You know? Anyway, xawwattek. Le, le, le, le, naħseb jiena zvijajta, għax lo, għara, konna nitkellem fuq nejt, bat saqsejtek jek ux father figure. U bat saqsejtek ismandek father figure. Jien, jien id-zvijajt. Imma imma. Lew jiena bil-mistoqsijiet tiegħi wkoll. Imma fil-verità eħe, da one fine day wara dawn id-disa' snin li jiena anke kelli step brother kien kważi joqgħod magħna ġieli fil-weekends u hekk. Sewa. Di qamet ommi qalt li isma' dawk m'għadhomx tipo, you know, dawk mhux ħankun qed narahom iktar. Relazzjoni temmet, spiċċajna rġajna jiena, ħija, ommi u t-tiju, għax nannu kien miet li għafirlu. Ma t-tiju ma tanċaħna close. Nitkellem għalija ha, għax qasattix ma ġini. U għax ma jemminx, nġaf il-reġun, ma jemminx li jena mil tajjeb li zewġ bieċivi. So anyway. Għax u rridek t-zewġ bil-kniġa. Eħe, but anyway.
Imma anyway, jena għan fajje, omt u la kelli kuġini iktar, la kelli nothing to look forward to honest, għandi għaj, was complete li ġira kelli ġik il-familja. Li vera kont inħobb, I love a big family. U eħe, that was a, not a great kif taqbad tajt period of our life, fa spiċċajna rġajna ninkwita għal ommi għax ommeda waħda. Fim tipo terġa tara l-ommok single u hekk. Di kienet tema rikorrenti f'ħajtek li tinkwita l-ommok? Iva. Għadek tinkwita l-ommok? Iva. U ommi ma tħallinix ninkwita li għax ma tajdlix xi tkun għaddejja. Ommi għadna dik it-tipa persuna ma tħobx titfa' il-problemi tagħha fuq ħaddieħor, anke jekk tweġġa' saqajha ma tgħidlekx u tibqa' miġugħa u ma tgħidlekx li għandha bżonn xi ħaġa, li tinkwetani ħafna fiha għax if, if there is anything I want to do is repay her for everything she did, fimt?
Għandek, għandek, għandek stima l-mami?
Ehm, eħe, ta' I mean, Min ma jkollux, fhimt, speċjalment meta naf li dil-persuna għamlet ħafna sagrifiċċji għalina. Tista' tgħidli, inti di mhux ma kinitx tiġi f'ċertu avvenimenti tagħkom u hekk imma dil-mara qatt ma ħallitni nieqsa minn xejn. Jekk ridt immur inkanta ħaditni inkanta lavolja ma bqajtx immur. Kif immur any dream I had u any dream my brother had di għamlitha possibbli. Ġifieri, she wasn't a pushy mum, she wasn't ehm, a strict mother li per eżempju valek ħa toħroġ ejja d-dar fid-disa. Oħroġ jekk ħajġilek xi ħaġa, ġi eżempju kienet tgħidli, fidejk għax int bqajt barra. Ġi kienet dejjem. Jien nixtieq li nkun parent kif kienet ommi, mhm. imma na iktar preżenti. Ġvjommi kienet li li tellgħatni b'karattru independenti u responsabbli minn ċertu parenting skills li kienet tagħmel. Eżempju, jiena tlajt mhux daqshekk spoiled fuq l-affarijiet, għax pereżempju meta kien ikolli birthday jew praċet or whatever, ir-rigali kollha li kont naqla' ma kontx niftakhom kollha dakinhar, kont nagħżel wieħed. Sewwa. U mbagħad meta kien ikollha xi event jew xi ħaġa u taf li ħa tħallina waħedna u aħna ġejjin dak il-qrid ta' ma titlaqx.
tixtrikom. Agħżel wieħed minn hemm Val. U bomba di, brilliant għandi sa tgħid tlieta jien x'għal għajni skużi minn ommi għax telqet event. Hello! Smart parenting. Very smart parenting.
U għalhekk għalhekk ngħid nixtieq nieħu affarijiet minna għax she smart, she smart, but in a non-strict way, ma konċ qatt immur l-iskola u ngħid ja ommi ma ħallitniex nagħmel hekk. Kien hemm imma punt fajtek fej Kien hemm ftit reżentiment għal fatt li ommok ma kienitx il-parents day u ma kienitx il. Le, I'm pretty sure li kont najjara. I'm pretty sure li hemm dajeri najjara ma għalfejn ma ġejtx sara nisfen jew whatever. Fimt? Għasab kull tifel jew tifla jħossa li jkun jgħat jitla fuq il-palk ifittex l-ommu biex toħdu ritratt u ommok mhux hemm. Fimt? Imma I don't hate her for it, fhimt? I just wish that maybe she would have tried harder, but I knew, I know that she was doing the best she could. Fhimt? Mm. That, that's really adult uh, of you to say, I think. I, I, I, I memx ħagħu ħraġ nista' ngħidilha, fimt? Mm, mm, mm. Eh, però li kieku hi m'għamlitx hekk, jien mhux ħa jkolli dik il-ħajra li nkun a better parent jiena għat-tfal tiegħi jekk ikolli tfal. Fhimt? Ġifieri that is something that for example I look forward to when I have kids. To be more present in these little things.
Mela, tlaqna?